A awm bakah, Mizorama kan hriat chinah chuan corruption lian ber awmna a ni a. Chumi chungchang chu vawiinah hian kan rawn buang zar leh dawn a ni. Kan hriat theuh angin compensation hmanga Indian Air Force te tana Lengpui Airport bul ram lak a nih dan chungchangah dan bawh chhiat dan nasa tak awm avangin Congress Party chuan he thil hi a ngai thu tak hle a. Press Conference a ko tawh a, Press Statement, Press Release, vawi tam a chhuah tawh a. Chutiang hmang chuan zpm sorkar hi he thil a a mawhphurtute, dan bawhchetute tin sum tam tham tak insem ngei na a awm a ni tih chungchang puang zar turin Kan lo ngen tawh a ni. Mipui pawisa tam tham tak mai. A Vaibel chhia zawng chuan Vaibel chhe za sawm pasarih leh nuaih sawm pawh chuang a ni a. A nuaih bih zawng chuan nuaih sing khat sang khat za sarih sawm pawh chuang insemtu an awm ngei a ni tih hi, Mizoram mipuite rindan a nih avangin February ninga Sangni sawmhnih paruk khan CBI Aizawl unit hnenah pawh hemi chungchang hi chhui ngei turin NPCC chuan First Information Report kan lo theh lut tawh bawk a. Heti khawpa kil hrang hrang atanga zpm sorkar kan nawr chung hian zpm sorkar hotute zinga Lengpui Airport bul ram Indian Air Force tana lak a nih danah a hlawkna tel ve tu an awm nge? zpm sorkar chu insawi pi hlim tumin tun thlengin ṭan a la khawh char char a ni. Dan bawhchhe chunga Lengpui Airport bul ram Indian Air Force te tana an lak theihna tura Remtihna petute chu Chief Minister Pu Lalduhawma leh Revenue Minister Pu Bi Lalthanzawa te an ni a, document hrang hrang atanga a lan danin, An changah kung a tawp a ni. Kan CM leh kan Revenue Minister te changah hian kung a tawp a ni. February ni sawmhnih pakhat, Sanghnih sawmhnih panga lukum khan Chief Minister Pu Lalduama chuan Indian Air Force in Lengpui Airport bul ramlei an tum chungchang hi tihtawp lailawk, Cap in abeyance a nih thu Assembly budget session ah a sawi nih kha kan la hre vek a, a video clip te pawh a awm vek a ni. Amaherawh chu hemi hnu lawk hian chak takin file an kaltir a, ramhuai speed in file an kaltir a ni. May ni sawm panga Sanghnih sawmhnih panga ah preliminary notification an chhuah chuk chuk a, ram lak a nih tur thu preliminary notification an chhuah chuk chuk a. May ni sawm pakua May ni sawm panga Sanghnih sawmhnih panga vek hemi ni vek preliminary notification an chhuah ni vek ah hian Social Impact Assessment neih ngai lo turin Revenue Minister Pu Bi Lalchhan Zavan exemption a lo pe nghal bawk a ni. Tichuan Land Revenue and Settlement Secretary-in fimkhur taka Note, Seat-a a ziah chu chung tlak turin, override turin, Revenue Minister Pu Bi Lalchhan Zawng July ni sawm pariat sang hnih sawmhnih panga ah a note seat-a khauh takin a ziak a. Tichuan Chief Minister-in July ni sawmhnih pakhat sang hnih sawmhnih panga ah, Khauh takin a ziah hnan leh a. Revenue Minister ina note sheet a ziah leh Chief Minister ina note sheet a khauh taka a ziah hian Land Revenue and Settlement Secretary ina fimkhur taka note sheet a a ziah kha a override. vek a ni. Hei hi Revenue Secretary ina note sheet a ziah fim khur taka a ziah a ni a. Hetiang khawpa fim khura Department Secretary in a ziah tawh hi chu Ex-minister te opinion laknaah te, tin officer senior te opinion laknaah te chuan hetiang khawpa secretary level-a fimkhawra zia tawh hi chu minister pawhin, A ti tlang dawn a nih chuan fimkhur takin kalpuina tur thu note sheet ah a ziak ve tlangpui thin a. Chutih rual chuan Minister Te pawhin hetiang khawpa fimkhawra Secretary in a zia hi chu an kal tlangpui lo tlangpui bawk thin a ni. Amaherawh chu Secretary Revenue ina North seat a zia hi Revenue Minister leh Chief Minister ina North seat a an zia in a rawn override ta a ni. Hei hi Revenue a phek lehlam leh chiah khan, Revenue Minister ina note sheet a a ziah chu a lo lang leh chiah ta a ni. Tichuan a phek dawt leh chuan Chief Minister ina note sheet a a ziah chu a lo lang leh ta a. Hengah hian Revenue Minister chuan sap tawngin a ziak a. Chief Minister erawh chuan Mizo tawngin North seat ah hian a ziak a, Chief Minister aiawh a ziaktu chu Superintendent CMO Pu Raymond Lalmuana a ni a, khang kha. I kan chhiar chhuak vek lo mai ang a. Tichuan, Chief Minister ina July ni sawmhnih panga, ni sawmhnih pakhata a ziah hnu ni thuma, ni thum a liam chuan July ni sawmhnih pali, Sanghnih sawmhnih panga ah Compensation Award tih fel a ni nghal a. A tuk lawk July ni sawmhnih panga ah Ram leina man chu Pu Rohming Liana kuta Vaibel che sawmthum pahnih nuaih sawmli pakhat Singkua sangli za sarih sawmthum pakhat a lut a. Pu Henry Lalremsanga Hlawnmual kuta Cheng Vaibel che za sawm pasarih nuaih sawmkua Sing hnih sangruk za thum leh sawmli pakhat, pek nghal a ni ta a ni. Tichuan, Athla leh August ni sawmhnih paruk sanghnih sawmhnih panga ah Puro Hmingliana hnenah Vaibel che sawmthum pasarih nuaihsawmnga pariat, Sanga zahnih sawmruk pakua pek leh a ni a ti khan Pu Rohmingliana chuan vai bel chhe sawm sarih a vaiin a nuai zawng chuan nuai sang sarih a dawng ta a. Hetiang khawpa Chaka thil kalpui a nia vang hian

A chhanna atangin March ni sawm pakhat a lo chhuakah khan Indian Air Force te tana Lengpui Airport bul ram lak a nih danah hengah te hian dan bawhchhiatna a awm tih a lo lang chhuak leh ta a ni. Kha phek CM ina note sheet a ziah dawt ah khan phek dang a lo awm leh ta a. May ni sawm pakhat sang March ni sawm pakhat sang hnih sawm hnih paruk a an star puaisawn lo chhuak chu a ni ta a ni. Chung dan bawh chhiatna te chu pakhatna Section sawmnga pali of the Transfer of Property Act, eighteen eighty two. Hetah hian ram neitute hnen atanga Pu Rohming Liana'n ram a leina sale deed a siam kha kan hre vek anga TV-ah te Pu Vana ten a interview a, tin Pu Nuntawma te pawn a interview a. Ram neitu tak tak ten sel deed ah khan hming an ziah lo thu an sawi a ni. An hriatpui lo a ni. Tichuan compensation claim nan a tir atangin a ram neitu te hming puro hming lianan a hmang chhun zawm vekin a tawp thlengin a bul atanga tawp thlengin a hming thlak lovin, Chu chu Section fifty four of the Transfer of Property Act eighteen eighty two bawhchhiatna a ni. Tin a lo lang zel ang a, Section seventeen, Subsection one B of the Registration Act nineteen zero eight bawhchhiatna lo awm leh ta a. Ram inleina document kha sale deed hi sorkara register ngei ngei tur a ni. Mahse, tuna Pu Rohming Liana'n Lengpui pa ho ram a lei khawm sel dit hi Registration Act nineteen zero eight hnuaiah Registration tih a nei lova, Register a nih loh avangin sawrkarin cheng sing thum a hloh nghal fang a ni. Registration fee an pek tur chu hemi Lengpui Airport bul ram tan bikah hian cheng sing thum a ni. Chu chu Assembly zawhna leh chhanna an start ah khan chiang takin a lo lang a, phek tawp berah khan a lo lang ta a ni. Registration fee hi a tlem bera cheng za a ni a, tam ber chu cheng sing thum a ni a. Hakha cheng vai bialcha za sawmriat pasarih hlut zawng ram angah chuan cheng sing thum kha pek tur a ni. Tichuan kha document kan rawn pek Cheu a taw berah khan la inziak leh ta cheu a, registration tih a nih loh chuan sawrkar chuan document puitlingah a ngai lo. Revenue Minister-in a ti a ni. Register a nih loh vangin khang sale deed te kha document puitling a ni lo tih Revenue Minister-in House-a. Unstartuation zawhna a chhang a ni. Tichuan, Article twenty three, Clause B one of the Schedule of the Indian Stamp, Mizoram Amendment Act, nineteen ninety six bawhchhiatna pui tham tak A lo awm leh ta. Ram inleihna hi dan ang takin kalpui ni se chuan sorkarin stamp duty atangin cheng vai bel che nga leh nuai sawmruk pakhat a hmu dawn a ni. Hek tawp ber dawttu ah khan hek tawp ber dawttu ah khan

leh nuaih sawmruk pakhat a ni. Hakha sorkarin a hlauh fihlim thap a ni. Tichuan, Section hundred of the Mizoram Land Revenue Act two thousand thirteen ah ram neitu inthlakna reng reng chu michina kan sawi. Number two a mi ang khan Registration Act nineteen zero eight hnuaia inziah loh ngei ngei tur a ni bawk a ni. Hei chu Mizoram ina compulsory a ram in thlak thleng neitu in thlak thleng chungchanga a dan siam chungchang a ni. Dan bawhchhiatna a tam hle a ni. Heti khawpa dan bawhchhe chunga man tang eitu, Pu Henry Lalrinsanga hlawn mual kuta cheng nuaih singkhat sangkhat zasarih sawmkaw chuang teh meuh mai a luh theih nana zpm sorkarin chak taka hma a la duh hi mipuiin mak kan ti a. Ram leikhawmtu Pu Rohmingliana'n cheng nuaih sangsarih, Vaibel chhe sawmsarih a dawn laiin, A ram neitu pawh ni lo. Pu Henry Lalremsang a hlawn mual chuan cheng nuai sing khat sang khat zasarih sawmkhaw chuang a dawng thei a. Chumi a dawn theih nan zpm sorkar chuan nasa takin. Sorkar dan a bawhchhiah a ni. Hei hi sawi mam theih a ni lo a, sawi mam an tum poh leh Chief Minister Pu Lalduama leh Revenue Minister Pu Bi Lalchhanzoa te hi man tang insemna an tel ve ngei ang tih a ti rinhlelhawm zual hle niin Congress Party chuan a ngai a ni. Zpm sawrkara hotu lian te hemi chungchanga an inrawlh vang hi em niang, an val upa council pawh tun thlengin an la ngawi a, an beng hriat ngei a cheng nuaih tam tak ei rukna thleng hi an ngawih bopui a nih chuan, Sorkar khalhngil tura an awm ve reng hi a tul kher tawm lo ve. Zpm sorkar hian sorkar kalta hun laia thui tak lo kalpui tawh a ni tih sawi thin mahse, Chengnuai Singkhat Sangkhat zasarih sawmkaw chuang insem tur a awm tih an hriat hnuah dan bawhchiatna awm tih hre reng chungin, An ti tawp duh bik lo em ni? Tih hi Congress party-in zpm sawrkar kan zawhna a ni. Indian Air Force-te tana Lengpui Airport bul ram lak a nih avanga cheng nuai tam tak insemna awm nia sawi hi Mizoram history-a Mipui pawisa ei rukna lian ber a ni. Pu Zoramthanga pawh a unaute pawisa cheng nuaih zakua pakua a kawl chungchanga court-ah a sawi ngei bawk a. Chumi chungchanga chuan nasa taka beih a tawh laiin, Nuaih zakua pakua chu kan sawi tlem chuang lo a, crore kua vel a lo ni ta a, vai belcha kua vel a lo ni ta a. Mahse tuna kan sawi hi chu cheng nuaih sing khat sang khat za sarih sawm kua, vai belche za sawm pasarih nuaih leh nuaih sawm khaw chuang insemna a awm ngei nia sawi chungchang hi. Mizoram hmangaihtu te tan chuan en lian chiah Congress Party chuan a ngai lovang. Cheng tam tak mipui pawisa dik lo taka insem na a awm ngei nia lang hi chhui chhuah a nih ngei theih nan leh a mawhphurtu te dan anga hrem an nih theih nan Congress Party chuan theihtawp kan chhuah zel dawn a. Tin zpm sorkar pawhin He thilah hian a fihlim tak zet nia a inngai nih chuan sum tam tak insemtute hi chhui chhuah tir a tum ngei tur nia kan ngai bawk a. Chutiang chu a ti lo a nih chuan. Zpm sorkar atang hian dikna leh rinawmna hi beisei tur a awm lo tihna ni a Congress Party chuan kan ngai a ni. Hei a rawn tlaiin a awm deuh hlek a, hei Congress Party chuan document pui tham tak mai kan buatsaih a ni. Indian Air Force te tana Lengpui Airport bul ram lak, A nih chung changa document pawimawh zawng zawng kan hawn khawm a, hei hi a la kal zel dawn a, a tawp mai dawn lo va. Tuna Revenue Minister leh Chief Minister te dinhmun hi ngaihtuah chuan Congress Party thil tih ni se chuan anni hian zelah chaw an chhun kep tawh tiin an sawi duh hial mai thei a ni. Amal chu u chuak taka inbeih leh tawngkam hman hi Congress Party chuan kan duh lo va, chuvang chuan danin a kawng a zawh zel theih nan theihtawpin Congress Party chuan hma kan la zel dawn a ni tih kha vawiinah chanchin thar theitatute kal tangin Mizoram mipuite hriatah kan han puang a, tin kan thu leh hlate pawh. Thahnem ngai taka khawngaih taka tha taka min lo theh darh sak turin kan han ngenin kan han sawm bawk cheu ni, kan lawm e.